Хөрмәтле райондашлар, мин сезнең барыгызны да якынлашып килүче бәйрәмнәр белән тәбрикләп китәсем килә. Барыбер инде ул безнең халык өчен, безнең район халкы өчен беренче май ул хезмәт бәйрәме буларак гомер-гомергә билгеләнеп үтелде. Карга боткасы на җыела торган иде инде без, хөрмәтле райондашлар, бу көнне. Бик күп инде шәһәрләрдән безнең райондашларыбыз кайта бу бәйрәмгә. Ләкин инде быел башка еллардан аермалы буларак, башкачарак төстә без аны билгеләп үтәбез. Күреп торасыз, менә бер ай булды безнең карантинда утырганга, илебез Президенты, республика Президенты Рөстәм Нургали Миңнеханов әмерләре белән, Бүген инде без әле тулысынча афәттән котылдык дип әйтеп булмый. Киресенчә, әле ул безнең республикага, безнең районга әле килеп җитү дәрәҗәсендә генә дип әйтергә кирәк. Рәсәй буенча алганда да әле тынычланырга бернинди хак та юк. Бүгенге көндә җиде меңнән артык Рәсәй буенча очерный йоктыручы, әле, минем белүемчә, бер генә көнне дә бу кадәр Күп дәрәҗәдә бу чирне яктыручы юк иде. Татарстан буенча да көн саен җитмешләп кеше бүген инде шушы чирне яктыру нәтиҗәсендә больницага эләгә, ягъни или үзенең өендә, яки үзенең өендә тиешле дәвалану ала. Районыбызда бүгенге көндә официаль төстә теркәлгән бер очрак бар. Ләкин әле пока тулысынча әйтеп булмый, без инде үзебездән торганын эшләдек, әйтергә кирәк. Ну, әйтеп булмый бүгенге көндә, районда да, менә без инде бер айга якын самоализациядә утырдык. Ул чагында әле бездә, куркыныч. Нык якынлашкан дип әйтмәсәк, бүген көн дә ул, киресенчә, ныклап без бер-беребезне, үз-үзебезне сакларга тиеш. Моны инде бер генә тапкыр әйтмәдек, берничә тапкыр әйттек. Төп саклану чарасы бүген ул, өйдә утыру, чит кешеләр белән, яки башка кешеләр белән элемтәгә кермәү, контакткә кермәү. Үз-үзеңне чиста тоту, гигиена таләпләрен үтәү, шушыларны үтәгәндә без районга кертмәй кала алабыз бу чирне, яки бик аз шундый безгә зыян китерү белән без аны үткәреп җибәрә алабыз. Минем инде бигрәк тә тагын менә шу бәйрәм алдыннан, Сезгә мөрәҗәгать ясыйм килә. Бик күп кунаклар кайта. Балалар да кайта. Аларны инде туктатып та булмый кайберләрен. Ну шуңа карамастан бернинди күмәкләп җыелулар, табигатькә чыгылулар, бергәләп җыелышулар булмасын иде. Бер-беребезне сакласак и үз-үзегезне сакласагыз иде, балаларны, бигрәк тә олы буын вәкилләрен сакласагыз иде. Урамнарда барыбер бернинди кирәк-кирәкмәсә урамнарга чыгуны булдырмасак иде. Да, бүгенге көндә безнең авыл хуҗалыгы районы. Эшне туктатып куя торган түгел. Безнең хуҗалыкларда языкыр эшләр бара, терлекчелектә эшләр бара. Рәхмәт игенчеләребезгә, терлекчеләребезгә. Бүген языкыр эшләре бик оешкан төстә бара. Инде 40 процентка якын безнең языкыр эшләрендә чәчүләр төгәлләнеп килә. Хуҗалыкларда бернинди проблема да юк дип әйтергә кирәк. Ягулык буйлау материаллары да бар, кошламалар да бар, орлыклар да бар, пшеница сыза техника да бар бүгенге көндә. Бары тик шул әйбәт сыйфат белән без чәчүне башкарып чыгарга гына тырышабыз. Табигать безгә әле начар килми быелгысы елда, яңгыры да бар. Җитешәбез Алла бирсә. Чәчүләрне әйбәт итеп, оптималь срокларда төгәлләргә дә. Терлекчелек буенча да рәхмәт әйтәсем килә, терлекчеләребезгә узган елга караганда унбиш тоннадан артыграк плюс белән сөт җитештереп киләләр. Ит җитештерүдә дә уңай үзгәрешләр бар. Уңайга таба динамика бар дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә бу эшләрне туктатып куя торган түгел. Шуңа күрә минем хуҗалык җитәкчеләренә гомумән эшен туктатмаган оешма-предприятиеләргә мөрәҗәгать итәсем килә, барлык җирдә дә саклык чаралары кулланырга тиеш. Һәрбер кешенең маскалары булырга тиеш, маскасыз урамга чыгарга тиеш түгел берәү дә. Дезинфекция средстволары булырга тиеш, әлбәттә, һәм, әлбәттә, гигиена таләпләре үтәлергә тиеш. Барыбер җитәкче беренче чиратта үзе җаваплы, әгәр дә кайсыдыр оешма, предприятиедә, кайсыдыр җирлектә шундый чиргә безнең халыкларыбыз тап була икән һәм аны без белмичә башка кешеләргә йоктырабыз икән, шуңа күрә бу бик авыр һәм бик начар үткәрелә торган чир, бөтенебез дә бүген көндә моны аңлап эш итсәк иде. Мин ышанам, инде. Мондый момент, авыр моментларны без сезнең белән бер генә кичермәдек. Һәрберебез аңлап эш итәрбез дип һәм үзебездән торган эшләрбез дип, барыбыз да сау-сәламәт булырбыз дип. Шуңа күрә әле безнең алда Бөек Җыенуның 75 еллыгын да безнең билгеләп үтәсе бар. Аны да без ниндидер дәрәҗәдә булса да без билгеләп үтми кала алмыйбыз. Безнең инде ашыгыч телефоннар эшләй бүгенге көндә дә. Ул яшьтә кешеләр өчен нинди ярдәм кирәк, шалтыратыгыз, шул ук азык-төлек буенчамы, илтеп бирәбез. Әйтергә кирәк, Президентыбыз тарафыннан, спонсорлар ярдәме белән 700 гә якын кешегә бүген продукция, Азык-төлек ярдәме таратыла бүген, ярдәм буларак. Шул мәктәпләрдә без балаларыбызга кулдан килгәнчә азык-төлек ярдәме тараттык. Барыбер инде мәктәпләрдә дә, балалар бакчаларында да бүгенге көндә эш тукталмады. Төзелештә дә акрынлап булса да без эшебезне алып барабыз, саклану чараларын кулланып. Ләкин, әйткәнемчә. Иң мөһиме, русия кешенең сәламәтлеге. Шуңа күрә күпмедер хәрәкәт бар икән, коч, кайсыдыр тармакларны без туктатып куя алмыйбыз икән, иң беренче рәт без аларның сәламәтлеген булдырылган шартларда гына үзебезнең эшебезне дәвам итәргә тиеш. Шуңа күрә барыгызны да котлыйм якынлашып килүче бәйрәмнәр белән. Исәнлек, иминлек, саулык телим һәммәбезгә дә. Исән булыйк, бергә булыйк.